Hay sammuun kutuu jechuun taadhaa fi abbaan quba hin qabne taa gosti Boo quba hin anaaf qabne. bulfata moo si bulfata? Afaan qabi walitti. Maal? Afaan qabi walitti. Naaf bulfata moo si Afaan qabi bulfata? walitti. Maaliis baa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaa qabdanii isiniin jecha arraan tanaa haati dursaa maaliin dhufte jechuun hin oolamu naafi dursaan akkatti waliin jiru ni agartan gaa'e waan inni isiniin jechuu barbaadu daawwattootaa fi hordoftoota keenya arraan tanaa dur saraara ture dhufe. Hin dhufne illee wiliidha. Itti bilbilee hogguu dhibba shantamaan itti bilbilee bakka inni akka turu hin beeku. Akkuma beektan biyyi nuti keessa jiru tun illee tolan qabdu lolaa keessa deemaa jira. lubbuun akkana na dhaabbatti yaa rabbi kiyya ilmoon tiyya nagaan bobbaate nagaan naa galti jee lubbuun akkaan na dhaabbatti inni san hin beeku dubbi tiyyaas na dhaga'uu dide jira daawwattootaa fi hordoftoota keenya nagaa isin gaafachuu hin dhag- eh, hin, eh, hin irraanfannee mucumaatiitu eh, sammuu tiyya tana na fuudhe Eh, du'aa'ii naa godhaadha rabbi dursaa siif haa qajeelchu naan jaa du'aa'ii naa godhaadha Ah, sillee haa qajeelchu dursaallee haa qajeelchu Jaa du'aa inaa godhaan akka inni fuudhus hin jibbinee. Xiqqishoo haa dalagatuu, xiqqishoo haa guddatuu, bikka dhiiraa haa ga'u. Bikka dhiiraa naa ga'e xiqqishoo waan naa hafee garuu immoo namni dalagatee bikka guddoo dhaqee fuudha. Reefuu biyya baqaa keessa jirra wanni fuudhan hin jirtu. Amma kunoo dubbii tiyyaas nan dhaga'u amma halkan tun sa'a shaniif deemna sa'an tuni. Eessaa dhufte jeetiin gaafadhaa fooluma keessan duratti waan inni jo'u walumaan hubannaan isiniin jaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya warreen Oromoo kutaa kudha takkaa taatan hundi kan muslimaatis kan kiristaanaatis dursaa kiyyallee du'aa naa godhaa anas du'aa naa godhaa fi dursaa rabbi haa qaceelchuu haadhaaf rabbi haa qaceelchuu an irrattiin hafee irratti rakkadhee biyya namaa keessatti jiruu baqattummaa keessatti guddise dursaadha. Akkuma beekamu du'aayi naa godha daawwattoota afrodota keenya akkasiin isiniin jaa amma itti bilbilee garuu ni dhufa jechuu jira. An osoo inni hin dhufne fiidiyoo tana mara jeetiin fiidiyoo maraa jira. Ta akkasiiti hanga inni dhufutti nufaana turan afeerraa keenya.

Sa'aan tun sa'aa meeqa? Saa meeqa haa taatu? Saa meeqa? Saa shan. Ma- Keefitti namni namni biyya ifii keessaa osoo shan hin deemu bara. Anuma dhiiraati bakka fedhan dhaga'e. Ilmi dhiiraa dhiirummaan biyyuma ifii keessatti hafte malee dhiirummaan biyya namaa keessatti har'a jaanii abbaan barbaade qawweessidha yoo si bira kutu abbaan barbaade saarkuni samii bu'eessi gubbaa bu'eessitti si barbaadan. Hin dandeessu.
Ha?
Sun nasiibaa jala. Akkas ta'ullee jala. Keef yaani.

Biyya nuti jirru kana ni beektamu hin beektu ummiyee? Boolaan dhufne an jaartitii bira dhufe. Wallaahi Eh, ah, ah, maal? jaartii Eh, jaartii biraa dhufte? eh. Guyyaa jaartii jaariin si haa qabdu siin hin ja'uuti. Jaartii jaarsa sanii nuun qaanfatu.
Oddii waan na hin. Maal jette?
Jaartii biraa dhufte afaan guuttatteetu jaartii biraa hin dhufee naan jettu hin qaanfattu. Haa. Hin qaanfattu jaartii biraa hin dhufee. Waa karaa jaa. Boo Amma ati ayin akka dhufu jaartii nati haasoytu maaliin siin jedhatti hime? Jaartiitii haa. Nan iyyisiisin, nan iyyisiisin. Arabni eenyu wal lola jee ulaanuu dadhawa.

Hedduu hin baradhu. Arabummaan dhukkuba gaarii hin qabne ittiin heerumu.
Namni yoo fuudhes akka keetii kan godhatu warra.
Nikest tahim. Hoo namni yoo fuudhuu fedhes akka keetii kan godhatu. Hayyee kam godhata?
Akka jaartiin bultuu fa- haadharraa eeba fudhatee. Anuma akka aadaa Oromootti haadhaa fi abbaa manguddoo dhaqanii nama intala san nama laala intala sun intala keerii qabdu moo intalti diinii dinaa qabdu moo. Intal bashaara irra deemtu ta tartiiba rabbiittuun bulle taatuun beekan.
Ati gana duuba nu yaachisaa jirta. Haa if duubaa si yaachisu jira. Nuti bakka kun neer namni sammuun kutee jira. Hay sammuun kutuu jechuun taadhaa fi abbaan quban qabne taa gosti quban qabne. Bulfata moo si bulfata?

Maal feetan mana keessatti dafi. Irraan ciisa.
Oh. Ati ammaan tana murtii takka naa himila. Murtii. Si galeetan

Amma akkamarra qaali daslaatin beektu wani ilkee sirraa daadii sirraa- sirraa yaasuun juute. Haywaan. Amma waan isin joo Maal jettu?
waa lama filadhu. Waa takka firaadhu dhaba keessa. Yaa arraan booda gadi hin ba'u umma. Khalaas biyyi keessa nuti jiru tunis kunoo haalatu nafsiyyaa godhattee jirti. Ayii. Suma naa wayyaa yaa jaartii fi yasattu naa wayyaa jaartii dheettee taate deddeem- deemtu hin beekon. Tamaam oggi fireendi naan jette oggi jaartii naan jette oggi maarrayyoo naan jette oggi jinni naan jette an sammuu na nyaatte. Yaa arrarraa eegaltee na filatu yaa arrarraa isin filadha jette haatee Duudeen agarsiisa. Sammu jee duuda keessa agarsiisa. Amma yaa ka'e.
Amma si galee? Si galee jiraate? Akkuma siin jee ii ii natti hin jeenan. Si galee jira? Akkuma siin jee yaa ana na filattee waan inni siin juu jala deemuu. Ammuma sa'aa amma sa'aan sa'aa jaaf deemna beektu reefu gijee reefu dorsen san sa'aan shanii. Amma karaa jaartii teetii. Karaa jaartii teetii tabaantu san. Joolleen ammaan tana ta nyaara haaddatee deema. Argoota Nuti baay'ee. inshaa Allah gaafa akka keessanii kana jaartii mitiiti nama waliin dhaabbatee haasa'u biraa dhaabbachuu wa- ha- ta haadha teenya bira dhufteef ka abbaa keenya bira dhufee fi ollaa aalii teenya bira dhufte bira dhaabbannee akkana laaluunu qaanyinu biratti nuti. Isin biratti. Isin amma immoo nyaara haaddatanii jaartii Fireendii maarree jinni nyaarri bar kanaa miti. Ka rabbi sitti uume kanaa miti. Ka guyyaa keessaa isin haaddattanii jira. Baalagee ijoollee ammaan tanaa baalagee. Hoggu jettu tilifoonuma fuutu. Hoggu fo- tilifoonuma fuutu. Hoggu tilifoonuma fuutu. Ma,
Amma tanumaaf sa'aatiin akkubdee. Sa'aatiin na gubdeedha. Bara si hime yaa waan hin asiin jiru godhuu ammarraa eegaltee yaa hara jaartii eh, maarree baantuu san kumaa ta'e an afaaniinuu jechuun hin qaanfadha. Si galee mireen baalagummaa akkanaa tan. Boo Hello? usmaan jirtaa? Eesee? Haay. Eh? Dhufu jira irra qashtii. Haay. Yeroo. Gurrattuu. Gurrattuu nan qicatuu agartanii jirtanii mee dursaan maaliif akkana godhataa? Ijoollee yoo alatti dhalaa barattee akkana godhattii. Nuti waan kana hin qabnu gaa inshaa Allaahi du'aa umanaa godhaadhaa kunoo gurbaan gurrattuu nan qicatu. Gurratti nan qicatu miti asirrattuu narra raafata dubbii tiyya. Ta akkasiitii daawwattoota furdota kiyya du'aa inaa godhaadhaa. Ani akkumaan wareerettiin jira wareeretiin jira du'aayi naa godhaadha isallee si haa qajeelchu sillee haa qajeelchu ja'a ta akkasiiti daawwattoota furdota keenya hanga fiidiyoo birooti walitti deebinu nagaatti.